Merci, Här President. No der csv, nom adr an no deene Grénge wäert ech mech och kritesch ausschwätzen zu dësem Projet de loi. Mir mussen dann iwwer dësen, et wäert net einfach sinn heiansdo, iwwer dësen Observatoire de la qualité scolaire musse mer haut ofstëmmen, nodeems jo och schonn mer schonn eng Agence pour le développement de la qualité scolaire hunn, e Centre de compétences de la didactique des disciplines, e Centre de compétences pour le développement curriculaire, e Centre de coordination des projets d'établissement, e Centre pour l'éducation à la citoyenneté, en Observatoire du maintien scolaire a sou weider a sou virun. Nodeems mir all déi Saachen hunn, wäerte mer den Observatoire de la qualité scolaire haut unhuelen oder net? Vläit hunn jo och déi eng oder déi aner Organer hir Nëtzlechkeet, mee vläit och net. Ech mengen, bei dësem Gremium kann sech awer déi Fro definitiv stellen. An ech wollt awer och. Awer fir d'alleréischt aus den Texter selwer zitéieren, aus de Considérations générales zitéiere vun den Texter, well heiansdo ass dat nach méi spannend, fir dat esou ze soen. Ech zitéieren, De nos jours, le système éducatif n'a pas seulement pour but la transmission du savoir et des connaissances du monde, mais un établissement scolaire doit aussi former des citoyens éclairés et responsables dans une société qui devient de plus en plus complexe. Zënter 20, 30 Joer héiert een dat och ëmmer, déi Layer vun der Gesellschaft, déi ëmmer méi, ëmmer méi komplex gëtt. A Südfrankräich nennt een esou eppes des paroles verbales, wësst Der, et benotzt ee vill Wierder, mee et huet ee wéineg gesot an et weess een nach ëmmer net, wou een drun ass. Op Lëtzebuergesch nennt een dat vläicht och Stammdësch. Well datt d'Welt ëmmer méi komplex gëtt, jo, vläicht, gewësse Saache gi méi komplex, aner Saache vereinfache sech. An dono och déi Leier, fir ze permanent ze soen, et muss een d'Leit virbereeden elo fir d'Entwécklunge vu spéider, déi een par définition net ka kennen. Dat sinn u sech nëmmen einfach esou Floskelen, mee ech mengen net, datt dat iergendeppes mat Educatioun ze dinn huet. D'Schoul muss do sinn, fir Leit, Mënschen, z'emanzipéieren an hinnen d'Méiglechkeeten hunn ze ginn, fir sech z'emanzipéieren. An dat mécht justement och net déi Considération générale net, well ech fuere weider, et ass en anere Saz, deen ass och net schlecht, afin que les élèves accèdent à une meilleure qualification pour un marché de travail, du travail, mee et steet de travail do, qui est plus exigeant que jamais, il faut responsabiliser davantage les différents acteurs du système éducatif. Här President, an deem Saz ginn et dräi Notiounen, meilleure qualification, marché du travail plus exigeant que jamais, responsabiliser davantage les différents acteurs. Dat si keng Notiounen, déi neutral sinn, och wa se vläicht kéinten deen Uschäin hunn, well mir hunn et ganz kloer mat engem Educatiounsministère ze dinn, deen, Éischtens, déi prekär an ongerecht Situatioun um Aarbechtsmarché a Kaf hëlt an akzeptéiert an et och souguer quasi wéi en Naturgesetz unerkennt, deen och mengt, zweetens, et wier seng Flicht, Schüler fir dee wëllen Aarbechtsmarché ze formatéieren an, drëttens, e mengt och nach, datt et géif klappen, wat eng Illusioun ass. An engem Saz, Den Educatiounsministère gesäit seng Flicht doranner, entgéint alle schéine Wierder, aus de Schüler keng éclairéiert Bierger ze maachen, mee adaptabel Salariéen, déi, genau esou wéi de Ministère, weder d'Gesellschaftsuerdnung nach den Aarbechtsmarché, esou wéi en ass, unzehuelen a sech ze fügen. E wëll Kopfnicker a Wierklechkeet hunn. Ech maache mer awer net ze vill Suergen, well ech weess, datt d'Schüler d'Gesellschaft mat enger méi grousser Intelligenz a mat méi kriteschem Geescht wéi den Educatiounsministère kucken, well déi Ideologie, déi am Educatiounsministère herrscht, déi ass ganz al, aus dem 19. Joerhonnert u sech. Et kéint ee behaapten, datt deen Observatoire, deen 1,4 Milliounen Euro d'Joer kaschte wäert, nëmmen do wier, fir Leit ze beschäftegen. Ech weess net, mee et freet een sech awer, woumadder si sech beschäftege wäerten. Et soll jo drëms goen, nodeems déi sou genannten Autonomie d'Schoullandschaft opspléckt an de Wee fräi mécht fir d'Privatiséierung, nodeems dat agefouert gouf, datt elo deem ganze Chaos eng Aart Kohärenz soll gi ginn. An ech mengen am Ministère wëssen se och net méi sou richteg, wou se dru sinn. An dat erkennt een dorunner, datt se nach ëmmer Ganz komesch Saache schreiwen, ech muss erëm eng Kéier zitéieren, wann ech glift, déi, déi eng gewëss Sensibilitéit hunn fir déi franséisch Sprooch, ob se francophile oder francophone sinn, lauschtert léiwer net no, parce que les oreilles vont saigner. Do ass e Saz, On accorde donc une autonomie accrue aux écoles qui, par cette référence nationale, deviennent des établissements apprenants. Des établissements apprenants, weist mir dat, wann ech glift. Ech weess net, wat dat ass. Kann een déi heemelen? Kann een déi fidderen? Wat fir eng Sprooch ass et? T'ass kee Franséisch, hä? Also, ech weess net, wouhir dat kënnt. An ech mengen, dat seet schonn e bëssen. Fréier gouf et déi Ideologie Back to basics vun d'DP eng Kéier. De Ministère hat, elo ass et back to nowhere. An ech mengen. Däerf een awer och net vergiessen, et gi Leit, déi sech wierklech engagéieren, wat d'Educatioun ugeet, an déi observéieren, déi recherchéieren. Doranner gëtt jo och investéiert. Déi sinn op der Uni, dat gëtt scho gesot. An deen Observatoire, désolé, désolé, deen ass superfétatoire, gräift op déi Leit zréck, Vun der Uni, Dir kennt vläicht och den Héichschoulminister, ech kann Iech him Iech seng E-Mailsadress ginn, deen ass ganz fei a ganz verstänneg, vläicht kann een do eppes maachen. Mir wäerte selbstverständlech géint dëse Projet de loi stëmmen.
An d'Wuert huet elo den Educatiounsminister, den Här Claude Meisch.